Merħba sinjuri dan huwa shooter u jekk taraw xi ħaġa fitri jew x'imkien għajdulna għax aħna ħal investigawha. Ibgħat u hawn. Sakemm ma tarax xi qaddis, għax illum jum il-qaddisin kollha. Ej, taf li inti l-qaddisin kollha għandhom id-dipartimenti tagħhom isu ministri. Eżempju, Santa Klara t'Assisi hija l-qaddisa patruna ta' dawk li jiktbu fuq it-television. Aw għaliex?
Ħa nispjegalek.
Mela di Santa Klara kienet ma tiflaħx, miskina, u qalet jaħasra. Kieku nxandru l-quddies fuq it-television kieku l-morda jkunu jistgħu jaraw il-quddies u jipparteċipaw fiha. Ġvi qabel għamlita hi, ma kienx teżisti l-bicċa. Mux tal-li jek tal-li minn hemm lemm mbagħad isu inħoloq il-LWTN. E eh. U minn hemmhekk ma ħarsux lura għax il-quddis tista' tisir fuq it-televixin fuq kull stazzjon kważi f'kull ħin. Insomma, jena raw daqsxej l-anzjani tagħna għax mill-li jidher skoprew servizz ġdid reġgħu. Tlaqna.
Nikol! Niko! Aw il-ħin kollu tajjatli kif turdejtni! Jekk int ma tismax. Xiex! Insa hi, insa. Ninsa ħat fisketni. Għat li li ħerġinu ħat nilbes ħajkolli nerġa nilza. Mux ins, ara, ara, eja ħammur, għax irdu mor namlu l-qaddi. Ġeja kbira lina. Le, wahidna sejrin. Ara x'jien ngħidlek, ara ma nibbukjaw xi taksi toqgħod neffaq li l-flus il-ħin kollu dar mill-flus. Le ħasra, ma Silver ti bbukjaj. Te, ma tafx li jinkafe biss nixrob. Silver ti huwa servizz għall-anzjani biex iwaslek fejn ikun hemm bżonn tagħmel xi qadja, fimt? U x'ħin ġejda? Min hawn si oħra. Imma inti trid iċċempillu tliet ijiem qabel u jaħdem bejn is-sebgħa ta' filgħodu u s-setgħa ta' warnofsinhar. Ta' jieħdok! Fejn ikollok bżonn il-qadi, eżempju l-Kunsill Lokali, il-klinik, il-bank, il-knisja, fejn ikun hemm bżonn. U kemm ħajjiswina da? Jaħsab xejn, dan huwa servizz b'xejn għall-anzjani. Ara, dan huwa n-numru fejn wieħed irid iċempel.

U mbagħad immur nieħu ġelat ħalli Marie ma toqgħodx teqlidli bil-kolesterol. Għamil tata, għamilt kuraġġ u qbadt is-silver tea waħdi. Issa jekk jogħġbok drive waqqafni daqsxejn ħa nieħu il-ġelat illi bbukjajt biex nieħu. Niko! Mari! Tixet ta' mela! Spera ma ġejx tieħu ġelatu. Ġelat mela jien tannejk! Jien ġejt nejnek, Mari! Eh, tajja, para, mela kemm iġġordaw għanna di tal-ħasil u kol, ara. Għanna nirkeb mela jien. Ħsara vera, flok blajt il-ġelat blajt il
Xaru kaza, Zventurat imma u kol. E għana xrajna din il-ġimgħa.
Aw, hi taf kem rajt videos dil-ġimgħa. Imma Taf li kont ġo cafeteria qed nara l-videos fuq il-mobile u keċċewni! Isma' ma rrid ngħid xejn imma l-waiters il-mobile hu attakk nervuż, eh! Ġie l-waiter u qalli, Sinjura Rajna mhux aħjar iġġib ktieb? Għadtlu le hi! Il-ktieb ma nistax nagħmel pos. Avolja li l-Ministru tal-Finanzi Clyde kemm hu gustużu! Kien qed jaqra u qatgħu ilu! U xrajna aktar dil-ġimgħa. Bla dubju l-aktar video bomba ta' full imkien dak ta' fuq il-Gozo Channel. Kemm rajna nies jidawe fuq il-Gozo Channel. Madoftar, te jagħmluha l-bomb scare. Imma tinkwitaw xejn għaliex il-prim tagħna qed jitrenja biex ikollu il-muscles kontra l-għadu. Ajma kemmu ħelu hi, Robert! Imma wieħed ta' Bernard m'għandniex? Jekk għandkom xi wieħed ta' Bernard ibatu unna, għax dejjem tal-ieħor inġibu and it's not fair. Dawk kienu x'rajna dil-ġimgħa u jiena Rajna insellmilkom. Jekk għandkom aktar videos ibagħtuhomlna ħalli jkollna x'nuru.
U dak kien Shooter tal-lum jekk taraw xi ħaġa tinsewx ibagħtuhielna hawnhekk ħa ninvestigawha. U peress li Jum il-Qaddisin nagħlqu b'dak li kien qal l-eks Papa Benedittu tajjeb, taf x'qal? X'qal? Dak darba kien hemm xi kittieb insomma, għax hu ħadha m'għand il-kittieb u qal illi l-anġli jtiru għax kapaċi jidhku bihom infushom. U mbagħad żied ukoll, naħseb wasal iż-żmien li ftit minna jaqbdu jtiru.
Għalfejn tispara ħabba l-anġli? Huwa l-isfel.